Tiga taun. Bisi udah enu penedai udah ninggalka sida iya udah ninggalka gentung. Taja udah lama udah tiga taun. Tang meh ba ati tudah gentung. Enu beredai asai ke baru tiga hari udah ninggal ke iya. Lebuh bekenang tauka besebut ke nama niang enu beredai. Enda nemu enda labuh belama ai mata gentung laban iya anang amat sayauka enu beredai. Sayau endang amat sayau. Tang meh penyayau gentung endang amat seribu kali sayau. Laban endo beredai lama udah ninggal ke dunya, ninggal ke semua orang ninggal ke iya. Pemarai endo beredai, ku jerita parai ketegal ke makai racun. Laban iya ke dasuh apai jadi enggau lelaki ke dipilih apai empu. ukai lelaki ke dipilih endu beredai. Lelaki ke dipilih endu endang nadai orang bukai endang sigi ke gentung, iya nya uchu, aki geringu tauka aki ajin. Tang meh seduai amat nadai daya, nadai chara. Laban apai endu beredai kelalu ngaika gentung. Iya mega nemu gentung tu udu datai. Udu nemuai udu ngundang anek iya. Nya bekebuah apai endu beredai tu mutus ati nyabung anek iya enggau orang bukai enggau lelaki ke dipilih dikerinduka apai endu beredai. Enda nyangka chukup amat enda nyangka endu beredai tau tekempang amat munuh nyawa derimpu ngena rachun. Amat panak penemu orang indu nya laban sanggup ngayah kediri bansa nya. Ketegal ke bama mat sayau ke gentung, ketegal ke lalu keran, ketegal mega ke lalu nadai chara nadai jalai dia endo beredai sanggup ninggal ke dunya ninggal ke sida iya. Iya amat nemu apai anang amat ngai ke gentung. Nya alai enu beradai milih pemati milih pemarai ari ke melinsa idup di dunya. Cherita beradai seduai gentung bisi ba cherita langkau umai. Ko cherita tiap kali bulan lapan suah diasai ke gentung empu lebuh bulan nyu bulan lapan. Laban tiga taun endo beredai udah nadai ketiga kali iya gentung ngasaika penyelai diri. Taja keterubah iya gentung enda berasai utai ke udah nyadi utai ti kala nyadi ba iya. Asal aja bulan lapan, gentung nang semampai asai ke bisi meda niang endo beredai datai hari pendai sida iya. Ukai semina asai bisi meda aja. Asai mega bisi ninga nyawa endo beredai bejako ngangau nyebut nama gentung. Asai ke mega bisi berandau enggau iya meh endo beredai asai sepi tudah gentung. Lebuh ke bisi nurun kai nurun ke penai. Dia gentung amat asai ke bisi meda niang enu beredai nurun mandi. Tang melebuh ke meda ama amat lebuh gentung tu datai semak. Dia nadai ga tudah tuai meda utai, meda orang, meda enu beredai. Ku jerita. Bau rengut endu beredai ulih disium gentung, ulih dikingat, ulih dikelala iya bau rindu nya. Ku gentung siku-siku indu, lain bau iya bau rengut enda sama enda sebaka. Ukai semina dikingat ke gentung bau rengut endu beredai, udah lekat ba ati iya bau orang indu nya. Kai bula-bula ingat. Ni bau kentut endo beredai gentu nemu ngelala ne agi ke bau rengut. Ni enda nyapai amat gentung lebuh kediri aja derumah lebuh ke nadai orang. Bisi orang penyabak meh gentung taja ai mata nadai pansut. Tu tiga taun udah lalu bedau bisi penganti ba ati gentung. Indu enda baka ke nadai, enda baka ke dah bajik. Tang meh lalu nadai siku ngain ati gentung. Pia mega sida ke indu baka nya. Tak baka tetakut magang meda gentung. Anang ke ka nanya mansa gentung tu tau ngasuh sida indu gelesi. Laban ku sida gentung kelalu mangah gamal. Tang mengentung tu meh mensia lelaki ti enda kala nganu orang. Anang agi ke ka nganu belaya enggau orang gentung tu enda nemu enda kala. Nya meh penyelai ba gentung lebuh iya ke udah ditinggal ke niang endu beredai. Ukai semina nya aja, sekumang bulan tu udah mangai bulan lapan. Dia gentung udu amat meda buk orang dipeninduk iya lebuh iya ke dani pagi. Buk orang nya panjai sereta bau rengut. Dani pagi peda peninduk diri empu beresi amat sereta bau rengut. Pangal puak semampai baka ke bisi orang ngelipat, baka bisi orang adu, baka bisi orang nusun. Baju menyadi kitai gentung mega. Enti ngelama tu semampai bau pelua, tang diatu semampai baka bau rengut endu beredai. Ni enda nyau berasai gentung nyabak ngangau ke nama endu beredai. Semua pengingat begulai enggau endu ti bantai magang lebuh inya baya kediri nyebut nama aning endu. Nama meh tau tam pegal nama endu tau tam pansut baru pia di ku jaku. Suah udah kala nguji enda ngingat ke endu beredai. Tang makin ka dibuai makin enda dikingat. Tang meh makin datai makin dikingat belama nama endo beredai. Lebuh ke mansa alai endo batu endo seruai endo beredai udah duduk suba tepansut magang pengingat seruai iya. Ku jaku amat enda dikingat amat dibuai. Tang meh tau nemu datai baru. Mula ka ngumbai ati enda nyabak lebuh ke. Tepansa ke batu nya. Batu nya meh batu pengingat gentung enggau endu beredai. Laban hari nya meh seduai ke begulai lalu besulu. Endang nyangka sekali-kali iya beredai kempang udu ninggal ke iya. Ninggal enda mai. Isak ke parai anang meh ninggal. Laban gentung tu meh orang lelaki ke chukup merinsa lebuh iya bekenang lebuh iya teringatka nia enggau beredai. Enti baka ke bisi jalai ulih pulai hari, engka gentung ka nguji datai nemuai ngagai enggau beredai. Nai ibuh ke bemalam. Datai mansa endo beredai enda lama pama meh. Pama meh wai ulih mantuk ke ati kebangan amat lelengau ke beredai. Pedis chukup pedis ditinga ke orang udah nadai udah pegi. Pelaba ke aku nya maya agi nadai ati sekali ngambi kena ngasai utai asai tu. Lebuh ke bekenang besebut ke nama endo nya bek magang sida gentung sebilih. Baka tudah ini sesirut nya baik ditisi dapur. Aki sida iya andai ibuh sebut lalu merap tajau pama ke nyabak ngenang endur beredai. Pia mega geringu Duai Duem di Teluk Dinding din nyabak lebuh gentung nusi pengingat begulai enggau endur beredai. Endur beredai meh ke meri nama kuih tu Kuih Tapak Lelabi. Tang lebuh ke makai kuih tapak lelabi, Ai mata tau nemu naya kediri tau nemu labuh kediri. Merinsa endang amat chukup rinsa ditinggalka endu beredai taja diatu endu udah tiga taun udah ninggalka sida iya. Tiap kali datai tauka ngabang ngagai bilik Sida beredai dia orang enda nemu enda begau ke gentung lupun. Tak luput belama-lama gentung pama datai ngabang tauka mansa bilik sida beredai. Kenu ku orang luput tang ku gentung iya nadai apa nama. Semina ku iya bisi meda enu beredai. Tiap kali enggau orang Abang tauka datai nemuai ngagai bilik sida beredai. Nya meh pama orang bisi ke seberai tauka sida diseberai bisi pengawa. Sigi enda dipadah orang gentung nangi ngaika siko tu luput. Ukai semina ke seberai aja lebuh bisi ke pendam dia orang sigi nadai siko ka mai gentung ti orang bisi ngabas pendam. Baka gawai tau nyin suba, tiga puluh satu ari bulan lima tauka satu ari bulan enam, iya sida dua buah rumah nya semampai ke Penam Belama, Meresi Penam Nganyo utai ke Penam. Iya sida iya benal ngumbuk gentung mai siku nya pulai. Madah kediri enggai pulai gentung tanu nya manah, gamal ning enggau beredai. Enggau sabak-sabak ini iya mai iya pulai enda megentung ka dibai sidai pulai. Abis mua abis kening telu laki iya arok enda megentung tu ulih dibai sidai pulai. Dibiau ngena manuk udah dipalu ngena daun sabang udah diunsut macam sakang mega udah enda mengasi ba tubuh udah gentung. Enda liat di ati aki, aki geringu. Dambi iya guni lalu tepu orang dalam guni menyadi kitai gentung. Enda nyalah baka orang ke mai babi mai menyadi kitai ke benama gentung pulai ari pendam. Nya meh orang ke diatu nadai siku ke amai ka begulai enggau gentung. Laban sekumbang enu beredai udah ninggalka iya. Pendiau gentung endang amat nabaga gentung ke suba. Gentung ke diatu jauh lain ari gentung iya ke dikelala kitai ngelama tu. Sida sebilik aja meh ke nemu begulai enggau iya. Orang bukai ukai angai begulai enggau iya takut. Takut meda ulih sereta pengiau gentung ke baka nya. Enda alai anggai ke bisi nyadi utai kena manah nyadi nya meh orang Nangi Udu begulai enggau nyadi kitai gentung. Utai ti chukup nyelai asa sepi gentung empu lebuh iya ke sakit tauka enda dapat. Dia gentung suah udu ngasaika tubuh diri empu baka ke bisi utai malut. Baka bisi buk. Panjai amat, panjai udu asa sepi gentung. Mungkus malut tubuh iya lebuh iya ke sakin. Enti buk utai nya udah lama malut tubuh iya. Dia dia amat berasai ku jerita ulih dipegai gentung buk ke panjai nya taja iya enda ulih meda. Nya meh utai ke suai udu nyadi ba gentung ti iya enda dapat ti iya bisi sakin. Dia dina berasai gentung lalu besampi ngangau ke niang nu perdai serta nya gentung amat-amat ulih megai buak ke panjai nya makin hari makin panjai sepanjai. Suah udu aku ngasai utai asai tu. Nama amat nuan nyawai aku endo beredai? Enti tu tau amat nuan padah maka aku ngambika aku nemu. Enti nyata nuan lapa menua enda ngayan kediri, lapa nuan enda lalu terus begulai enggau aku. Dambi nuan tau maku beredai. Amat baku begulai enggau nuan. Merinsa amat ati aku ditu ditinggalka nuan beredai laban nuan asai semampai bisi belama-lama ba tisi aku. Pia ku Gentung bejaku sereta iya mega megai buk ke panjai ke udah malut tubuh iya. Mat amat berasai ku jerita bua nya amat panjai tang menadai dipeda ulih diasai iya. Bua ke panjai nya semina bisi dipeda gentung udah iya ke dani pagi. Benung bua nya ke malu tubuh iya gentung nadai meda enda ulih meda semina ulih ngasai aja. Nya meh malam nya lebuh ke tinduk gentung nang amat bisi mimpi. Betemu ngeningang enu beredai. Tiga taun udah ningalka gentung tu tau baru iya enu beredai dami mimpi datai ba kenyaap tudah gentung. Aku metu wai. Anang nuan irau. Anang mega nuan takut. Laban nama-nama utai ke nyadi utai ke bisi nyadi. Aku sigi bisi sigi datai nyaga ngemata nuan belama. Bok aku tu sigi deka panjai enti nuan bisi enda dapat. Bok aku tu mega deka panjai agi enti bisi utai ke nama neh deka ngachau deka nganu nuan. Bok aku nya meh ke terabai nuan wai. Ngambika nuan nadai apa nama diau begulai enggau orang bukai. Anak agi ke utai bukai pengaruh bisa mega enggau len selit ba bua aku nya. Anang nuan takut tama aku bisi datai. Pia ku enu beredai keterubah iya bejaku enggau gentung dalam mimpi. Keterubah iya diambi mimpi udah tiga taun ninggalka gentung udah ninggalka semua orang. Tang meh udah nya ku jerita dia enu berdai nadai kala agi diambi mimpi. Taja gentung kala ngangau kala nyebut nama enu berdai. Asal aja bisi utai, bisi utai ke ka nyadi tauka sakit enda dapat gentung. Dia gentung nang sigi bisi ngasai ke buk panjai malut mungkus tubuh iya. Nya meh terabai tudah gentung munyi kuning enu berdai. Pengaruh bisa bekening kati pan enda molih enselit ba bua iya ke panjai nya. Taja enda ulih begulai diau di dunya, diau ba dunya. Enu beredai tetap datai nyagang mata gentung belama taja gentung nadai meda enu beredai. Ari pengasih enggau penyayau. Nya mega mai endur beradai tu bisi belama asai sepi tudah gentung. Taja enda ulih meda, taja semina ulih ngasai aja. Tang begentung semampai besampi belama-lama ngambi ke ulih begulai ngambi ke ulih betemu enggau endur beradai. Taja enda lama aja, taja nemu endur beradai endang udah lama udah ninggalka sida iya endang ke diatu udah tiga taun endur beradai. udah ninggal ke dunya. Pengerindu enggau penyayau aku semampai bisi belama-lama taja aku udah lama ngejang pegi. Nuan gentung ngamai ati anang menuan tusah ati. Jaga bediri enggau manah laban dia nuan dia ma aku laban aku tetap semampai enggau nuan.